Halqara ana tili künü, qırımtatar tilimizni saqlayıq!
Halqara ana tili künümizge bağışlanğan bizim yayınlavlarımız devam ete, musafirlerimiz de bayağı çoq ve biz olarnı birer-birer sizge de taqdim etmege isteymiz, çünki bilemiz ki, faydalı olacaq, bilemiz ki, mevzular er bir qırımtatar qorantasını raatsızlağan mevzulardır, onıñ içün qoşulmağa teklif etemiz. Demek ki, biz nevbetimizde daa bir musafirimizni qarşılap aldıq. Öz vaqtında, bayağı yıllar devamında ocalıqnen oğraşqan insan, şimdilik Instagramda ve içtimaiy ağlar vastası ile

Bu aqta biraz aytıp beriñiz. Yigirmi yedi sene mektepte ocalıq yaptım, başta rus tili ve edebiyatı, soñ qırımtatar tili ve edebiyatı ve soñki on yarım yıl Bağçasaraydaki Fidanlar bala merkezinde çalıştım. Anda tuvğan tili müitini yaratmağa tırıştım. Anda mektepke balalarnı azırlağan merkez bar, altıncı mikrorayonda. Han Çayır maallesinde. Ne güzel, ne güzel. Keçken
asırda, biñ doquz yüz seksen doquzıncı sene, Alla rahmet eylesin, Seyran oca qırımtatar tili kursları açtı da, ona kelip qatnadım, mında yaşadıq. Soñ doqsanıncı sene kirdim Frunze adlı devlet Simferopol devlet universitetine şimdi. Yedi dane apay bir yaşadıq, bir yerde. Yataqhanede yatqanda da, yaşağanda da bir odağa bizni qoyuñ dey edik. Anda dört haneli, dört dört yerli yer. Soñ başlay edik qırımtatar yalaf etmege, yırlamağa. Soñ şu anda, biz yaşağanda anda, rahmet olsun canına, Bilâl Mambet yaşay edi. Böyle eşitip kele edi, türkülerimizni eşitip. Yırlañ qızlar dey edi, soñ başlay edi özü, o da, o yırlay edi, biz toqtay edik, çünki biz tezce yırlaymız, o yavaşça.
Leyla oca, Leyla bitanıñ mektebi adlı proekti bar instagramda. Onıñ müellifi siz olasız, bu saifeni siz alıp barasız. Biraz keliñiz bu iş aqqında laf eteyik. Qaydan bu ğaye keldi? Zemaneviy yaşayış. Bu ğayege özü adamnı itere.
Onıñ içün men de baqtım, kördim men ne. Nefaqada ne yapacam men? Begendim instagramnı, feysbukta oldım, odnoklasniklerde oldım. Lâkin eñ begengenim instagram oldı. O eñ efektiv soy, yaşlar. Eñ efektiv, sanki men balaban, auditoriya balaban, sınıfnı içinde biñ qaç tane şimdi, biñ yüz otuz danemi abuneci. O qadar talebege ders bergen kibi özümü saydım. Ne güzel.
Aqiqaten de pek effektiv bir usul, çünki mında yaşlar daa çoq qatnaşa. Ve şimdilik, bu tek şimdilik biñge, biñden aşqan bir sayılardır, çünki ana tilimizniñ mevzusı yaşlarnı şimdi daa çoq celp ete. Mına bunıñ sebebi nede eken, Leyla oca? Qırımtatar tiline, ana tiline belki moda başlağandır, moda kibi şey de o. Çoq şeyniñ modası ola, bir vaqıtları, mına, dinimiz, Allağa şükür, dinimiz şimdi doğru yolda desem olacaq, çoq yaşlar, çoq yaşlar Allanı tanıy, namaz qıla, boyun borcunu. Ve endi yavaş-yavaş qırımtatar tili de modağa kire, mına, Sesler kirdi, milliy urbalar kirdi. Endi men bek ümüt etem ki, tilimiz de modağa kirer de, ana-babalar onı añlar, tek ingliz tili, tek oyunlar ve sportqa bermeyip talebelerini, o. O sırada qırımtatar tili kurslarına da bersinler. Oldıqça tilimizge de diqqat ayırmaq kerek. Birinci nevbette kerek ayırmağa. Soñunda degil, belki qaçan vaqıtımız olsa, vaqıt qalsa. Biz endi başlağanda, men çalışqanda Canköy rayonında fakultativ şekilinde edi. Birinci derslerde altmış, yetmiş dane. Aralarında on dane qırımtatar qalğanları episi başqa milletten edi. Elbette. Bir aydan soñ bir dane qızçıq qaldı, qıyın bizge. Vay. Vot o qadar adamdan. Nu, yahşı özümüzi milletten qatnadılar, çünki em meraqlı kerek alıp barmağa derslerni, em togerek bar edi altın. Beşik degen tögerek. O tögerekte şiir yazmağa ögreney edik. Şiirlerge kelgende, Leyla oca, mına instagramnıñ böyle sıq qullanıcısı men de olam. Söz sırası, sayğılı dostlar, Leyla Bitanıñ mektebi degen instagram saifege siz de yazıla bilesiz, tilimizni ögrenmeñiz mümkün. Ve eñ esası, mında adım-adım balaçıqlarğa ya da tilni endi ögrenip başlağan insanlarğa Kelişken bir dersler de bar. Mında men çoqusı şiirçiklerge rast kelem. Leyla oca, bu şiirçiklerniñ tarihı ne? Kelip çıqma yolu ne? Kim olarnı uydura? Kim uyduracaq?
Avtorskiy, müellif özüm olam. Eger qoluma qalem alıp bir kâğıtnı tutsañ, şiirler özü kele desem, o yalan degil. Bir mevzu aqılıma ketirem, yazam, yazam, bir yerine kelem, qafiye tapalmayım. Qoyam bir çetçikke, baram, işlerim yapqanda o qafiye aqılıma tıq etip tüşe, baram, o qafiyeni yazam. Balalarğa qolayca yazmağa, olarnıñ tilinen kerek yazmağa. Qaçan biz öyle zengin, edebiy tilden qaçan olar laf etecekler? Çünki bu başlanğıç etapı kerek, başlanğıç. Temel kerek.
Temel kerek.
Men adamlara aytam, mına, luğat aldım, ögreneceğim qırımtatar tilini. Men er vaqıt aytam, luğat tek luğatnen ögrenilmey o. Luğat al, buzdolapqa oşay, buzdolapnıñ içinde et bar, soğan qoyasıñ, bir şeyler saqlaysıñ. Olar da yemek degil da. Elbette. Onı pişirmek kerek da. A bu luğat da men öyle kibi sayam. Lâkin o luğatsız olmay. Kerek laf etmege, qonuşmağa kerek. Men ayt, nu, a bu proyektim adı, Uyan, ögren, laf et. Uyan, o töşekten uyan degil, añı uyansın adamlarnıñ, dep öyle manada öyle belledim men. Soñ künüñizni öyle başlañ, deyim. Selâm aleykum, ana, selâm aleykum, baba, ve episi, qoranta azalarına selâmlaşıñız. Aonı sorañız, saba şerfiñiz mübarek olsun, saba şerfiñiz hayırlı olsun deñ. Soñ başqa, a, soñ bilmeseler sözlerini kâğıtçıqta yazıp, buzdolapnıñ üstüne buzdolav dep yazasız, anda-mında keçkende, oy, buzdolav, holodilnik, oquysız. A tozyutarnıñ üstüne tozyutar yazasız, ana, işlegende köresiz onı, duvar, pencere, perde ve. Nı bilmegen adamlar da bar da, çoqusı bile, amma bilmegenler de bar da. Mına bu qolay, bu köz ögüni. Men meselâ, dualarnı ögreneyim dep, men qalın kartonğa yazam duanı, köz ögümde masamnıñ üstünde tura o. Qaçandır bir daqqam vaqtım olsa, baqam, oquyım, öyle etip aqılımda qala. Men de böyle tevsiye etem. Añlaşıldı.
Mına, ana-babalarğa tevsiyeñizni devam etsek, Leyla oca. Mına, yaş qorantalarğa tevsiyeleriñiz nasıl olacaq? Yani bu endi şimdiki yaş ana-babalar ne, kelecekte yaş nesilni östürip kelgen bir insanlardır. Yani mesüliyet büyüktir. Olar bunı añlamaları içün neni aytar, neni aytarsız ve neni tevsiye etersiz? Tevsiye ete bilem, lâkin o tevsiyeni kerek diñlemege, Ve qullanmağa. qullanmağa kerek. Yaş qorantalar birinciden özleri bilmey da. Alıñ el-elge, balañıznen beraber ögreniñ. Bir biriñizni tekşiriñ, bir biriñiznen laf etmese dialoglar ögreniñ. Biz ingliz tilini ögrengende bizge topikler bere ediler, dialoglar. Elbette.
Dialoglar ya da böyle bir ikâyeni aytıp bermege ögrenip. Böyle kerek bu yaş analarğa, ana babalarğa da. Bala utanmayıp, aşıqmayıp, şaşılmayıp, tez laf etmege, biz rusça ebet patırdaymız. Qırımtatarca laf etmege vaqıtları da, sabırları da yoq. Kerek, mına, ders kibi, ders kibi ögrenmege. İngliz tilini ögreneler da, aqçı berip, çaptıra, çaptıra balalarını alıp baralar da. İngliz tili kerekmey demeyim. Ne qadar til bilseñ, o qadar baysıñ. Amma tuvğan tili birinci cedvelniñ birinci punkti din, men öyle sayam, ekinci punkti til. Öyle tilni ögrenmege mutlaq kerek. Leyla ocam,
bilem ki, mına siz dediñiz ki, yaş ana babalar özleri birinciden tilni bilmek kerekler, ögretmeleri içün. İnstagramdaki Leyla bitanıñ mektebi saifesinde Körem ki, analar yazmağa başlay, yani, biz de endi balalarnen birlikte ögrenmeymiz, ya da, belkim de, şivet sözlerini olar bile ediler, şimdi ise edebiy şekilni ögrenmege başlaylar. Mına bu aqta biraz aytıñız. Siziñ abuneyicileriñiznen olğan alâqañız aqqında aytıñız. Abunecilerimnen alâqam sıq, Allağa şükür. Men onı, onı da istey edim. Men maqsadım da o edi. Aytsa, yutubda yürer edim indemeyip. A mında yibereler. Hatalarnı direkte netem, yañlışlarını tapıp aytam. Böyle yazalar, ebet. Bek men, maña tesir ete sağ olun sözüni ne qadar yañlış yazğanlarını yigirmi türlü yazadırlar. Eya. Tünin vayberde kördim sağ ol lıdan soñ da qattılıq belgisi bar. Tap o qadarlıq. Oh. Ana öyle. Şimdi. Ana tili aqqında şiir yazıñ abunecilerimniñ icadından degen yañı rubrika açtım. Belkim, belkim adamlar stey yazmağa, bir yerge yibermege utanadırlar. Ya. Yazğanlar çoq, çoqsı ayta maña direktke yazalar. Qardaşımnıñ doğğan künü, tatama kerek yahşı laflar aytmağa, onda közaydın bar. Ne yaza bilem de, yazıñ dedim men. Hataları olsa aytarım sizge. Ay, ne güzel!
Bu da, mına, söz sırası bu adım da, aa, aqiqatten de qırımtatar tiliniñ, ımm, bilmesine, ögrenmesine bir yoldır. Leyla oca, siz bunı bilip yapasızmı? Vay, bet, bilip, añlap, añımnen duyup. Yüregimnen duyıp oca olaraq, oca oturalmay, oca olsa bütün ömür oca eken ğaliba. Vay.
Nasıl etip men nefaqada oturayım, bir şey yapmayıp. Ebette, bilginen paylaşmayıp, e? Paylaşmayıp, e.
Ne qadar da mende bar yazılğan, lâkin dolapta, rafta turğan Şeyler çoq yatalar. Meselâ, meselâ, mına soñki siziñ yazılğan satırlarıñıznen paylaşa bilesiñ diñleyicilerimiznen? Eñ soñki, eki kün evel. Taze, tazecik. Taze, mahsus Yañı dünya gazetasına ayttılar, maqale yazayıq siziñ aqqıñızda. Güzel.
Mahsus olarğa yazdım, oquyım şimdi. Yañrasa biñ türlü tilniñ sözleri, Eşitilse çeşit adam sesleri, Semetdeşimniñ başqadır sıması, Tuvğan tilimniñ başqaca sedası. Keç degildir belki, daa vaqıt bar. Ana tiliñde laf et, onı qurtar! İster para berip ögren, tek ögren! Tilimizni saqlaycaqmız sen ve men. Ne qadar da teren, ne qadar da toqunaqlı, Leyla oca! Çünki şimdi bizni diñlegen vatandaşlarımız aqiqatten de bu satırlarnı diñlep, bir de bir şeyler aqqında tüşünmege başladılar. Ve bu birinciden ana tilimizniñ saqlanması oğrunda olğan fikirler. Doğru, saqlanmasa, biz de latin tili kibi ölü tiller sırasına kirecemiz, Alla saqlasın, Alla qorçalasın. Men ökünü oqudım internette, ölü tiller nasıl tilge ölgen cansız til, no, hayatta olmağan til nasıl til sayıla eken. Eger o tilni tilde laf etken eñ soñki adam elli yıl evel keçinse, o tiller ölgen tilge sahnesine kire. Men bellesem, bizi tilimiz tap o qadarlıqqa barmaz, inşallah. Ümüt etem ki. Mına, Leyla oca, siz şimdi qırımtatar tiliniñ alını güzel köredirsiz. Yani o pek te böyle ağlanılacaq, pek te tüşkün bir alda olğanını, belkim de tilimiz aylanmaz böyle aytmağa, e? Bir qarar.
Bir qarar.
Bir qarar, e.
Onı daa çoq güzelleştirmek içün ve onı yahşı bir seviyede raatça laf etmek içün. Serbest laf etmek içün. E. Eger onı sırını bilsem, çoqtan aytar edim. Sırı mına ögrenmek, vazife qoymaq özüñe ve er bir añ, er daqqa laflar ögrenmek. Tilni, tilde laf etmek, qonuşmağa praktikasız nedir o? Kerek amelde laf etmege. Men daa bir, daa bir üyle usul teklif etem, episi şimdi istedi a, diktor olmağa, televideniyede uu mod üyle şey. Sanki siz alıp barasız reportaj, öyle aytıñ, mına men şimdi, Ketem aşhanege, şonda men pişirecem, meselâ, qave, mına qo, alam cezveni, alam qave, qave qaşıq, şeker, bütün yapqan areketlerni laf ete, öz-özünen olsa da, kimse deli bellemez, öz-özünen laf etip, ana tili qulağı eşitsin, ana tili, Alışsın, e? alışsın qulağı. Öyle etip, evde bir-biriniñ üstünden külmeyip, aqayda-apayda laf etip, bala-çağaları da öyle. Sanki, öyle etip, sanki alıp baralar reportaj bir yerden. Bu eglenceli ögrenüv usulı. Eglenceli, eglenceli olmasa, sıqılarlar. Mına, meselâ, bir şiirni otur derste ögreteyim deseñ, bek tez ögrenip olamazlar. Areketlerni kösterip, turıp, mimikanen, bet-çırayınen, qol-ellerinen, parmaqlarınen körsetse, Başqaca. Ebette.
Söz arası parmaq oyunları da men çoq yazam balaçıqlarğa. Mana! Logopedik meşğuliyetler da yazam. Tilleri alışsın. Meselâ, can, can, can, azbarımda patilcan. Caq, caq, caq, cam, cam, cam, men onı qavuracam. Öyle c sesini ögrenmek içün, meselâ, böyle. Ñ.
sesi de. Aa, sesi bek qıyın, men, men de aytam, burnunıñ içinden laf et, ayt o, teleffüs et onı, maña, saña dep. Ebette. Aa, ı, i, i seslerini de. Qırmısqa çıqtı qırğa, andan baqtı sığırğa, tüşip dedi töpeden, men kibi kiçkene sen, ı, İ arifleri mında. Ebette, ebette. Mına diqqat ayırılacaq şeylerge bizim añlarımıznı, fikirlerimizni celp ve merağımıznı eñ esası celp etmege istegen Leyla Bitanıñ mektebi degen instagram saifesine yazılmağa teklif etem kene de bir kere. Buyurıñ.
Çünki, aqiqaten de, bu bir usuldır, bu bir güzel eglenceviy bir vastadır. Folklor da anda bar. Em de bedava, dostlar.
Eñ müimi, bedava. Folklor da bar, atalar sözleri. Amma atalar sözlerini halqtan alam, a tapmacalar, şiirler, tez aytımlar özüm uyduram. Bu da eñ meraqlısıdır, bu da eñ güzelidir. Lâtifeler de bar. Doğru.
Ebette. İşte, er şeyni biz siziñ instagram saipeñizde tapa bilemiz. Tapa bilesiz.
Çeşit türlü adamğa çeşit türlü begengen şeyleri bar, rubrikaları bar. Şimdi öyle, böyle aytalarmı degen rubrikam bar. Çünki men yaşlığımda qorantamızda ana, babam, rahmet olsun canlarına, laf ete edik. Bek çoq atalar sözleri anam ayta edi. Bek çoq. Şimdi aytalarmı öyle dep sorayım adamlardan. Ve cevap olaraq olar da ayta. Maña qaytaralar cevap, e, biz öyle aytamız. Şimdi daa bir dane soraycam, oppadaqtan zoppadaq deylermi şimdi? Ana! Ana, tüşünip baqañ, ne degeni o, oppadaqtan zoppadaq? Abansızdan bir şey oldı. Abansızdan, qar kibi, ruslar aytqan kibi, qar başına yağğan kibi. Ebette. Öyle çoq ayta edi. Eki ayağıñ bir papuçqa tıqarım. Ana!
Bu endi qorquzuvlar. Soñra ya biz bir, bir şeyle yaramazlıq yapsaq, qaça edik, anam ayta edi, rahmetli olsun, diyor, çapsam, tutsam, Anapağa da çaptırarım. Ana! Qaçıp olamazsız, dey edi. Soñ biz qayta edik. Demek, işlegen usullar. İşlegen usullar, eee. Leylâ oca, keliñiz şimdi biz halqımızğa Qartlarğa, yaşlarğa bir muracatta bulunayıq. Muracatta bütün mına bu laflarım muracat edişte aytacağım. Tilimizni unutmayıq. Episi şimdi öyle aytacaq bugün, episi öyle aytar. İyi. Unutmayıq deyler, lâkin tilde qalmasın. Tilde qalmasın bu, muracat etem, laf etiñ. Şaşılmayıp, olsun ya bir daqqada degil, olsun beş daqqada fikiriñizni bildiriñ. Tek ana tilde laf etiñiz. Biz ise hatırlatamız, dostlar, bizim studiyamızda musafirimiz olaraq öz proyektinen belli olğan ve bayağı yıllar devamında ocalıqnen oğraşqan Leylâ oca Asanova bulundı. Söz sırası, dostlar, Leylâ Bitanıñ mektebi degen instagram saifesini siz de tapa bilesiz ve Leylâ ocamıznen men kibi daa çoq yaqınca tanışa bilesiz. İnşallah.